Нишләй ул? Күпкә киткән була. Артист. Аягы заманай. Кесәдә акча булмагач, Концертларын арттан гына кереп карармын дигән идем. Син нәрсә монда? Авыл зираты. Безнең кызларның шешеннәрен карап йөрсен дигән булып, күпкә тиеп чыгарган булдылар. Шешенгән кызлар. Күргән юк ди. Алар хәзер гәҗитеке саен арада утыра. Менә шулай инде, клубка чыксаң, җегетләрдән, артистлардан эләгә. Өйгә кайтсаң, әни сүгә. Мин үзем моннан Самасырова малае. Быел нишләп тырышып Казанга укырга дип килгән идем. Әй, ул безнең укытучылар Бигрәк кенә нинди икән ул, а? Менә аларга берничек тә ярап булмый. Менә физкультура дәрестә җөгермәсәң, икеле куялар. Тәнәфестә йөгереп узсаң, ашыраналар. Менә дәрестә сөйләмәсәң, икеле куялар, сөйләшеп утырсаң, тагын җара булмый. Шулай бер көнне минем дневникка бер укытучы язып кайтарган. Хөрмәтле ата-ана, сезнең бу улыгыз ай-һай бигрәк тә күп тә сөйләшә инде ди. Әни мескен җавап хат язган инде. И, укытучыкаем. Әле син аны салып кайтса атасын тыңлап карасаң ие дип. Нигә безнең әти күп сөйләми ул? Ике генә сүз әйтә. Абыйлар белән ул сүзләр әйтә. Әйдә белән әйтте инде. Әйтә бит менә, клубка чыксаң егетләрдән, артистлардан эләгә, өйгә кайтсаң әни сүгә димен. Берәресен авылда бөтен кызларны да жарата торган бер Рамил абый бар. Узган җәй шул Рамил абыйның бер кызны озатып кайтканын арттан күзәтеп кайттым. Болар кайттылар, кайттылар, кайттылар да бер капка төбендә каттылар да калдылар. Мин дә кашык кына карап торам инде. Бераздан боларның Дигән тавышлар ишетелә башлады бит. Карасам, үбешәләр икән болар. Мин түзмәдем. Һәйт, Рамилә бай, дип кычкырып җибәргән идем. Эй, куып алып китте инде бу мине. Теге куа, мин чабам. Теге куа, мин чабам. Ул тотты инде. Нигә тотмасын? Аның бит ботлары да минем гөя кебек. Тотып тора алды. Давай мені теге арттан, теге йомшак җирне каеш белән. Эй! Мин аңа сынарга түзгән булар идем инде. Шуны сорап торадым. Мин әйтәм, үзе кызлар янына барган. Мин карган идем ул каешын чишеп өлгергән. Нигә безнең кызлар озаткан бар? Алай каешка тотынган жоқ. Тоттырырлар, әле алар кулларында тотырмай. Шулай узган җәй безнең авылга бер кунак кызы кайткан иде. Мин дә шуңа да озатып кайткан булдым инде. Кулларны сәтәшеп кайтып, кайтып, кайтып та, кайтып җиткәч, инде тоттым инде кулыннан дигән идем. Тоттым сиңа. Ишек тоткасы. Кырып кашты. Инде чакыртып та чыгарга уйлаган идем дә. Әнисе бөтен эшне бозып ташлады. Чыккан шунда каршыга. Томаран тотып. Нигә әби кеше чыккач карап торып буламы инде? Тоттым да, мин тиз генә баскыч астына гына качтым. Аның әбисе дә бит уч иткәндәй. Шул баскыч белән генә. И шул вакыт нык итеп төшкерәсе килә башлады бит малай. Авызны тотып тотып карыйм. Борынны тотып карыйм. Юк. Мин тешек итеп төшкереп җибәрдем.

Ну, әти әзрәк, йомшаграк инде. Ну, шулай бер көнне әтине дә әзрәк өйдә герой буласы килгәндер инде. Бер көнне шулай әти салып кайтты да өйгә кайтып. Өйдә кем хуҗа ди? Әни каршысына чыгып. Нигә? Мин

Әни шулай дигәч, Робны кыстырдым да киттем мына базарга. Эй, җырим шулай, эй, җырим. Алмыйлар бит тавыкны. Базарда тарала башлады. Соңыннан яныма бер апа килде дә, Эй, улым, ди, иртәдән бирле җөрисең инде тавыгыңны тотып. Менә бит акчаны өйдән тотып калдырганмын. Әйдә безгә кайтыйк та, сатып алырмын синең тавыгыңны, ди. Апа шулай дигәч сөендем инде. Тавыкны кыстырган килеш, апаның артыннан ярып кайтып киттем. Кайтып җитеп җитүенә, менә бит сатулашырга өлгермичә калдык. Теге апаларның ишекләрендә ызбарың шалтырады да, теге апа мине тавыгын ем белән Шимайларга тыкты да куйды. Ул транслейтын гына караңгы шимайлар эчендә. Бер биш-алты минут үтте микән, юк микән, боларның ишекләрендә тагын бер звонок шалтырады бит. Шул звонок шалтырауга минем шимайлар ишеге ачылып та китте. Минем янына бер абзый мыс кереп тә утырды. Икәү булдык. Утырамыз шулай тын гына, караңгы шимайның эчендә бер-беребезнең йөзләрен күрмичә. Хәзер мин шимайның теге ягындагы сүзләрен ишетә торгач, аңладым бит мин эшнең нәрсәдә икәнен. Теге апаның ире кайткан икән. Һәр нәрсәнең җае бар, ботканың да мае бар дигәндәй, чыкты бит эшнең җае. Минем янда утырган абзыйга әйтәм. Абзый, абзый,